Serwer Serdary Alem Bihter-u Mehter bolan Resulullah Muhammedi Mustafa sallallahu aleýhi we sellemiň dünýä gelşinden aýdars inşaallah. Geçen hepdede Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň dädesi Abdullah ýigrimi bäş ýaşynda dünýeden geçdi we Ämine göwresinde Resulullah sallallahu aleýhi wesellem galdy. Äminäň göwresinde Resulullah jan baka bir perişde gelip Äminä aýdypdyr, Inneki hamilti bi seýidi hâzihil ummeh, Eý, Ämine, seň göwräňde şu ummatyň iň serweri, başy bar. Her wagt şu çagany goýaňda, bir doga öwredeýin, şony aýt, U'iduhu bil wahid min şerri kulli hasid. Bir Allaga sygynýan şu çaga barada her bir içi gara göripçilik etýän her bir biderek adamyň şerinden Hudaý saklasyn bir Allaga sygynýan diýip şu dogany et çaga bolanda. Oňam çaga dünýä gelende oň adyna Muhammet dakarsyň diýipdir. Soň Ol, Ýerde-gögde öwülýän hemme kişiň, ýerde ynsanla, mahlukla, gögde perişdele hemmesi bir öwýän adamsy. Geçenki kitaplarda, Töwratda, Injilde, Zeburda Oň ady Ahmed, emma sen adyna Ahmed we Muhammed dakarsyň sallallahu aleýhi wesellem. Şeý diýip-de perişde gidipdir. Ämine heýran-da bolup galypdyr. Näme heýran-da bolmana, Ämine göwresinde çaga bardygyny ähsas etmeýänmiş. Sagat özüniň görüm günlerinde, adat günlerinde görüm görmänsoň göwrämde çaga bar-ow diýip, pakat şondan ähsas edýärdim diýýär Ämine. Emma hiç bir agyrlyk, narahaty, ukym kemelip ýa bir yza hiç zat görmedim, başga hamile göwreli zenanlaryň görýän kynçylyklaryn men görmedim diýip aýdýar.

Bu hem aňta-taňta bolýar. O hem özüniň narahat bolanlygyny özüniň döwregindäki wezir-wekillerine belli etmejek bolup, häý ýygnanyp äm-hüm edip, öz narahatlygyny belli etmejek bolup, birnäçe wezir-wekillerini üýşürip otyka, o hem habar gelýär, Eý, patyşa, müň ýyl bäri söndürilmäni saklap gelýän odumyz sönüpdir diýip. Om Hosro Perwiz öňküden beter aňta-taňta bolýa. Narahatysy artýa. Ikisi-de bir gijede bolmagy, Ishak tamanyň on dört däne sütuny ýykylmagy we müň ýyl bäri söndürilmän saklap gelinýän ot lapba sönmegi, Om şeýtdirip habary gelende, ol konbir ýanynda oturan alymlarynyň biri, bilimçileriniň biri aýdypdyr, Eý, patyşa, men bir düýş gördüm öten agşam diýipdir. Men gören dişim şi, dişimde kän daýaw-daýaw diýeli, owadan-owadan atlar yzyny düşürip iýdip gelýä, Aragyň Dejle diýen suwundan geçip gelip biziň ýurdumyzda ýaýraýa diýipdir. Ohom Bir patyşaň pikiri mundan-da beter harap bolupdyr. Bu sahtamanyň apartaman gasyryň stullarnyň ýykylmagy, oduň sönmegi, bi ulukan bilimçi diýen adamlarynyň bijire diş görmegi, ohaň näçe adamlary iberipdir öz ýurdundäki we başga Suriýa tarapda, Şam tarapda heý bir alym, mesihi alymla bar, bolmasa şolardan soraň diýip-de adamlary iberipdir. Oňam O biler-de, o biler, o biler-de, o biler, ahyr bir alym ýaşula barypdyr-la, onda aýdypdyr, Bulaň hemmesi ahyrzaman Resulur Rahmete lil Aleminiň dünýä geljek alamaty, hiç zat öňüne geçip bilmeýä, bolmaly zat Allah Tagalaň iberjek zady geljeginiň alamaty dabi diýipdir. We her hal şol dünýä gelmeli gijesinde, Gureýşiň, Mekgeýi Mükerremäň uly kon adamlary Käbäň ýanyna baranlarynda, ýeke-ýeke, ýeke-ýeke uly kon okan butly zady ýykylyberýär. Bul aňsa-taňsa bolýar, bi Mekgäň adamlary-da. Magtymguly işanyň da aýdýany şi, Düşdi bir hoşluk jahana, Nusratyň görügeç Resul. Sernegun bolly sanamlar lum ötüň görgeç resul Kulli alem bolly ykrar sünnetiň görgeç resul Rahy zulmet boldy röwşen aýadyň görgeç resul Tapdy dowzahdan aman kim sohbetiň görgeç resul Sernegun bolly sanamlar lum ötüň görgeç resul Seň bölek azajyk senden dünýä gelip gelmäkä butlar hut bu hut ýykyldy diýdigi Magtymguly şanyň aýdýan neşi Be her hal Şu gije butly ýykylyp, Mekgäň adamlary-da aňta-taňta bolupdyr. Amul fil ýyly, geçen hepde gürrüňi geçdi, Ebrehe gelip Käbe-i Muazzamany ýykjak bolup özi leşgeri altmyş müň leşgeri bilen dargan ýyly, Amul fil ýyly, Rabiul ewwel aýyň on ikisi, döşenbe güni, erti döşenbe diýiljek gün, daňdan öwünçä, Özi-de ýazyň günlerinde we birniçe ulamalaryň aýdyşyna Ferwerdin Mada ýazyň deslapky aýynda, Rabiul Awwal aýda, özi-de on ikisine duşenbe gün daň atmaka älem-jahany bitin Biferheňklik, bisowatlyk, jähil, ynsanyň aňyrda bir ferhengi, ylmy, sowady bir etek düşen zamanynda Rahmetüllilalemin Muhammede Mustafa sallallahu aleýhi we sellem dünýä gelýär. Göbegi kesigilje, sünnetlegilje, ýöne Äminäň ýanynda göbegenesi mama diýip aýdamaly, Şafa diýen zenana barmyşdy. Enesi Ämine, Göbegenesi Şafa diýen zenana bolýar. Ikisi-de aýdýar, enesi-de aýdýar, Şafa-da aýdýar, Şol daňdan önçäk Resulullah dünýä gelende, biz hyýalaty bolmadyk, belki şu otagy nur bir doldy, göýä otagyň içine asmandaky ýyldyzlar dökülen ýanak boldy diýip aýdýar. Oňam Ämine basym daň atyp, Beslap iň hoş boljagy kim? Abdulmuttalyp ýaşuly kakasy. Derrew adam iberipdir, Abdulmuttalyba habar beriň, ýet, ogluň boldy diýip. Oňam ýortup Abdulmuttalyba habar beripdirle, Abdulmuttalyp gelipdir, Heý bir hoş, ozal gowy görýän Abdulla diýýän oglundan bolan çaga, bi owadan çaga,

Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň agasy Ebu Lehep muny eşidipdir. Ki, Abdullah diýýän merhum bolan doganynyň bir çagasy bolupdyr diýip. Resulullah sallallahu aleýhi wesellem dünýä geleni Ebu Lehep eşidip, Ebu Lehep! Eý, dostla, Ebu Lehep! Tebbet ýedä, Ebi Lehep! Aňyrda bir zaňňar, aňyrda bir betbagt, aňyrda bir Resulullah agam-myzahym! Aňyrda bir ezýet beren, şeýle bir yza goýy bolansoň, Allahtagala şony Özi dargady diýlen adam-ha. Ýöne Resulullah dünýä gelende hoş bolup, Süweýbe diýip bir gyrnagy barmyşdyk, kenizi barmyşdyk, şoňa sen azat diýipdir, Muhammet dünýä gelen bolsa diýipdir. Oňam soňram-soňram Ebu Lehep dünýeden geçenden soňram Ebu Lehebi görüpdirle diýişde, Eý, Ebu Lehep, näme ýagdaýda sen? diýip. Ebu Leheb aýdypdyr, Azaba düşdüm, jähenneme düşdüm diýipdir. Ýöne her düşenbe günlerinde barmaklamyň arasyndan suw çykýar, şondan sorup bir gönenýän diýipdir. Şol Muhammedi Mustafa Resulullah sallallahu aleýhi wesellem dünýä gelende, buşluk edip, hoş bolup, şol bir gyrnagy azat diýdim, şoň berekedi-de meni göberen-ak, her düşenbe güni barmagymyň arasyndan suw çykýar diýipdir-de. Eý, jowan dostlar! Eý, imanly doganlar! Wagtyky kafir bolup, dünýeden geçenligi gat'y adam, Hudaýyň läneti siňen adam Ebu Lehebe Resulullah jan dünýä gelende ýöne hoş bolanda şol azaby jähennemiň içinde ruhy waka azajyk hoşluk şoňa bir berekedi Resulullahyň berekedi siňen bolsa, biz imanyň içinde, Resulullah janyň Elhemdülillah ummatynyň içinde biz dagy Resulullah jana mähebbet edip, Salawat okyp, sünnetlerin raýat edip gezsek, elbetde elbetde Resulalla janyň mähebbeti, bol bol şefagaty, bol bol berekedi üstümizden ýagjakdyr. Ulukam gaty bir ders haş Ebu Lehebiň gürrüňi. Men üstesine tekrar edip durmaýyn, çyndan ulukam gürrüňş Ebu Lehebiň gürrüňi. Bir kapyr yzagoý adama şejerik Resullaň berekedi üstüne gelip duran bolsa, O-da bir hoşlygynda birçi ýaňky iş edensiň, kenizini azat edensiň. Resulullah janyň mähebbetini hem diläp gezeýliň Allahtagaladan, hem gaýym ýapyşaýlyň. Be her hal adyna Muhammet sallallahu aleýhi wesellem dakmaly bolýa. Muhammetden owadanrak, gawyrak ady näme? Ahmad. Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň bäş ýüzden kän ady bardyr musulman dogalla. Birniçe ulamalar ýeke-ýeke sanapdyrlar, bäş ýüzden getirip goýupdyrlar Resulullahyň adyny. Subulul-Huda diýen kitapda we birniçe kitaplarda ýeke-ýeke sanap gitýär, hurufy älefbaýy edip. Iň behterin ady Ahmed, ýerde göňde öwülýän we Allah Tagalany behterin formasyna öwýän bir mahluk diýdigi. Ondan soňraky ady Muhammed sallallahu aleýhi we sellem. Ozal-la Ämine aýtýa, Abdulmuttalyba, Göwrämde-ka gelip maňa bir perişde aýdyp gitdi, şu dünýä gelse adyna Muhammed dak diýip. Ohom Abdulmuttalyp-da bolýa, şony dakarys diýip aýdýa. Ulamaly aýdýa, dykgat ediň şu gürrüň. Tamam öňki pygamberle aýdyp gidipdir, şu ahyrky pygamberiň ady Ahmedi boljak diýip. Hop, indi geň zatça taýy, ýani keramat, ýani bir gudrat, ýani bir mojize. Ýeriň ýüzünde taryhy beşerde hezreti Adamdan tä Resulullah sallallahu aleýhi we selleme çenli birje adamyň ady Ahmet däldir. Şuny Hudaý Taala saklapdyr, hiç kimiň diline ýüregine ejaze bermändir oglunyň adyna Ahmet dakmaga. Öwwelin Ahmet dakylan, indi, meselem, Töwratda bar, ahyrky pygambaryň ady Ahmet boljak, Injilde bar, ahyrky pygambaryň ady Ahmet boljak, galaba adam zol oglunyň adyna Ahmet dakmazlar indi, meselem, kellä göräý bolsa, şaýat şu biziň oglumyz pygambar bolsun diýip. Emma hiç bir adam tuly taryhy beşerde oglunyň adyna Ahmet dakmak ne kellesine, ne ýüregine, ne diline gelipdir.

Eý, Hudaý sana şeýle açyk edip goýupdyr-ha öňki pygamberleriň kitaplarynda falan gün, falan jüri, falan tüýsli, falan şekilli pygamber geljek diýip ýeke-ýeke açyp bolmaly. Hulasa şu duşenbe gün öýlän bir ýehudi alym aýdypdyr, Şu gün ahyrzaman pygamber dünýä gelen bolmaly diýipdir. Biziň bilşimize görä diýipdir. Onda Mekgäň adamlary, Ýok, bu gün Mekgede çaga dünýä gelen-ak diýipdirler, häzir eşidenaklar. Onda adamlar öýlerine baranlarynda aýdypdyrlar, Şu gün çaga boldumy şu Mekgede, çaga dünýä geldimi diýipdirler. Onda öýde zenan-oglan-uşaklar eşidipdirler, Hawa, Abdulmuttalybyň Abdulla diýen oglundan Muhammet diýen çaga dünýä geldi diýip sallallahu aleýhi wesellem. Ohm bir adamla soňurrak şol ýehudi alymyň ýanyna baryp aýdypdyrla bir çaga dünýä gelipdir diýip. Ýehudi alym adamla bilen şo durşuna ýortup gaýdypdyr. Men görmeli bolýan diýipdir. Ahyrzaman pygambary şo diýipdir. Ogam gelip, ýüzi-gözüni ýüwezläpdir. Derrew Muhammet sallallahu aleýhi wesellem çagany beýle göwre kana arkasyny gözläpdir. Näme üçin? Şonuň arkasynda iki gerşiniň arasynda ahyrzaman pygambaryň möhüri bar. Mohr urugly arkasyna. Bir kepderiň ýumurtgasy ýanak tüňňert durandy Resulullah janyň arkasynda barmyş. Şol gaçan fagat Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň arkasynda bar. Oňa ol ýehudi alym, Gelekan Resulullah jaňyň arkasyny gözläpdir, görse arkasynda tüňňerip çyk duran, özünden gidip ýykylypdyr ýaňky ýehudi. Oňa huşdan gelende, türkmen aýňaldy diýýär. Aýňalanda, açylanda, oňa aýdypdyr-da, Ýahrucul habaru ilel meşriki wal magrib, Muň pygambardygy basymjak, ýeriň ýüzüne ýaýrar diýipdir. Muň pygambarlygy gündogar-günbatara ýaýrajak pygambar şu diýipdir-de. Bi her hal, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem dünýä gelip, Medine-i Münewwerede, Mekge-i Mükerremede, Şamda, Suriýada, ol Bizans, Rum tarapda tamam mesihi ýehudi alymlady gürrüň etýän bolmaly, şu güllem Resul ahyrky zaman pyhambar dünýä gelen günleri, dünýä gelmelidir, geldimikam, habaryňyz barmy diýip zol gürrüň bolýamişdikda. Çaga dünýä geldi. Öwwelin emdiren kim? Ämine, özüniň enesi. Ikilenji emdiren Süweýbe diýen zenana. Süweýbe. Göbek enesi kim? Şefa. Göterip saklaýan kim? Bereket. Üçülenji emdirjek zenana Halyma. Näme taýpadan? Sahd diýen taýpadan. Bir ylmy lahazdan pikir etseň görüň. Ah, Allah Tagalaň gudratyna döneýin. Muny görüň, enesiniň ady Ämine. Ämine Emin-den gelýär, rahatlyk diýdigi. Emdireniň ady Süweýbe, padaş diýdigi, sogap diýdigi. Muň adyny gözle. Göterip-saklap güldürýäniň ady Bereket, zenanaň ady. Muň adyny gözle. Soňram indi emdirjek zenana Halyma, Halyma diýdigi mähriban diýdigi. Haýsy taýfadan? Beni Sagt diýdigi, gönenen taýfa diýdigi. Göbek enesiniň ady näme? Şafa, zenanyň ady Şafa. Bäş zenana haýsy biriniň adyny tutsaň, bereket, sogap, şafa, Halyma, mähriban, gönenen şu atlary Hudaý Taala öz gudraty bilen nazm edip goýupdyr-da. Be her hal, araplaň bir adaty barmyş, çaga dünýä gelse, tebietiň içinde ulalsyn, tebietde ulalsa, çarwada ulalsa daýaw bolýa diýen pikri barmyş, tiki elbetde şu mahalla bilimli, alym, danyşment, rawanşynaslaň aýtýan gat'en nezeri, bir çaga şäherde ulalandan, çarwada, tebietde ulalsa, hem daýaw, keplemäne ökde, hemme tarapdan zereň, tiýsuş, bahuş bolýa diýipde bir nazarla ba elbetde.